Ber matek pwoyo jo ma tye ka nenowa i yamo ki jo ma tye ka winyowa i macin macalo redio nyo ma kirikoding. Amoto wun lwak lacwodi ducu i rwom mapatpat. Aniya wukelo ngoti, tin wapuk odiko ki luwote tye kany ki ladit. guruka wek gungeye maber kacel ki Senior Honourable Tim Alex man tye Senior Citizens wan obino botwu Acholi ki lwak me Uganda tin nge dwe apar wiye aboro odiko con wun wungeyo maber ni wan watye Activist, Activist en aye. jo ma gicoko dwon lwak ci gicwalo anyim dwon-ni me pwoc nyo me koko ka agonyo mere macek dong ticci eni wan otiyo pi kare malac i rwom mapatpat timwa-ni otiyo matek wun wungeyo kare ma lok kom environment ki bunga odonyo marac i Acholi sub region. wan otye matek kacel ma wakubbe ki lwak adwokene wun wungeyo ngo ma otimme wanongo executive order ma ladit president kikome aye omiyo ma juko kit me ma bal obwunga tye ka wot kwede me aryo lok mukene dok obino marac ene lok kom ngom ma jo mukene ma kilwongogi ni balalo ma mukene wanongo lacen bene ni they are non balalus ento gubino ka yako ngom kwaro ma cik pe ye bino bene wakati iye wamiyo lok bot lwak en through yo ma wan watiyo kwede ma wacoko tam pa lwak ci wacwalo woko ci wakubbe me neno ni kitimo gin mo ngec pa in ki an atamo ngeyo ngo mutimme again executive order okati. Me adek, ma berre, kare ma lok okatti ni Acholi myero kiroc gang, wan bene wakatti kodi ma waloko-ni watye ka capoting yub pa gamente mapol mapat pat ma wapwonyo dano, waminigi tam lok kom PDM, lok kom pur kopi. Meno jami ma nongo waneno ni romo konyo dano ci watye ka tiyo tic enoni macalo activist bene. Wan pe waling ka kenyo keken service delivery wun wungeyo ngo ma obedo ka timme kany, atamo wi wupo i kom lagit-ti eni ladit ruka, kare ma lok onywene ministry of lands department ma tye gulu kany, lwak obino botwa wan jo mukene i koma nongo kadi obedo pe ento wabedo ka kubbe me guiding gin i agikine wun wungeyo ngo ma otimme, wan pe wa pe wa cowa peke ka ma koko pa lwak tye wakati dong tye ni Gudiku atamo lwak wun wungeyo ngo ma obedo ka timme. Wabino ma lubbe ki lok ma okatti i media ki i redio mapat pat ma kemme ki memorandum moni ma lutela ma mewa ma gin olwongi keken gi ni opposition leaders jo ma tamgi pat ki pa gamente gukatti kwede gubedo ka yubone i leb ma gin otiyo kwede ni gibedo ka tino ticci eni pi kare malac ma romo dong dwe cokcok abongwen gibedo ka timo kacokke gibedo ka timo kacokke ci dong dano obedo ki ngeng ni a ka dong wun wutye ka loko lok me acwali nyo lok ma kema acwali kadi bed wun kiyerowu i palamen lokke dong ocako o kwedwa malo kunu wan dong pe watye ki ngec do. Coc ci dong ngo ma ocoyo dong tye ka waco ma dong omiyo ci dong lapeny tye kit man ma walego ni wun lutelawa ma wun wuwaco ni wun ci opposition-ne wugam bot lwak yo ma wun wungeyo wok ngecci kany kono wubin i radio kono wutimo rali wugam wek wugony wi dano me acel wun macalo opposition nyo alternative views jo ma cung pi jo ma nenogi pat pa gamente. Wun pud wupo tin i nge yer me 2021 ni meno dyang pa acwele peya gipwod culu, ni cik ma kubbe nyo ma lubbe ki roco kwo pa dano ma lweny oyelogi kit ma wun wutye ka waco ni-ni, wun pud wupo tin ni peya otimme? Ni gudi ki yo ki service delivery tye marac, can tye malo ki bunga lok kom ngom pud wupo wutino ma dong wun wucako wan onongo wugeno ni ceng ca ma wan ocwalo wu i palament this were the issues ma nongo tye con pe gin manyen wun dong wukati ni meno wun omyero wucwal memorandum of understanding ma luki ki lok eni wun pud wupo wutino. Meno lapeny ma wun myero wugam woko bot lwak maber. Dong, ka wun ada wun opposition, kit ma wun wuwaco kwede, wan wuniang ni in omer akol, in aye itelo wi joni me cako lok-ki, kit ma wan wuwinyo kwede ki bot luwote. Cako lok-ki o maber, wun ikelo jaro ma peya nuti, wukelo lok-ki o ka maleng. Kare ma wukelo ka maleng, wulwongo luwotwu wucako nyamo lok. Wan wungeyo ni gin ma peya nuti. in dong i-signing memorandum of understanding ki gamente. Ber! Watye ka kuro rizalne ba, pien myero etitiwa. Ento, kokona ki bot wun opojicon mukene-ni, wun wuye joni eni dong ma wun wungeyo ni gin pe tye opojicon, me bedo i bolowu ka yubo lok kwedgi ka dok wucito kwede ka ka ma dong ocura en aye omera macalo akol ma en aye latel me joni. oo i kor yo obarre o ongolo nam odoko tungcel ka ma dong ocungo wiye matin dong weko nen calo olanya Gilbert giringo ni kita gin weng olanya Gilbert oringo aringa ni an abedo pe kunu en to kita gin weng en olanya Gilbert ringo ni ma gu oo kunu gin ma calo opposition dong gi gunywene o. pien gitye ki jo ma tye i NRM ki jo ma tye i opposition lokke dong bedo ni ka dong kacokke pa ajwaka lutela dini bene bedo iye ci lok en tyeko bene nyako nyige meno peny ma omiti wun macalo omegiwa wugamiwa ki dong wun kome dong ocoko loko ba wungeyo piny mada wulango kok gang dwogi keken dano eni pe okwano. cwinyi pe okwang cwinyi pe ngiyo piny wucoko dog lok wuguro maber wapwoyo lok idyere pe lok arac waneno dong onyak dong obino cokcok wa i pyeradek adada eni wun wunge ni Museveni gigamo loki eni lok pyeradek peko ma Museveni tye kwede i Uganda nyo ocene kong tye kwede lwak peko ma wun pingo pe wuyer lok aryo adek mo ka wucwal. wek ladit odok iye step by step mukene kicwalo anyim ma onongo co lwak lokke koko weng oduro ma dong odwogo bene ki kunu ma kono bene obin ma tye organize oketo won kom dong otye ka remo lok ki dog oket nono oketo won kom oket oket dong pe ka lok en wun jo mungolo bal dong wupye kany ki lok pye kany ki lok ma mere ka kita wan jo ma tye calo i opposition wa neno kwede nyo kuc kacel ki lwak ka eni wun wucato opposition nongo ka ma koko watye iye kumu eno pien onongo ada ka wun nongo nongo wun wutye ma wutye ka loko dwan pa opposition kong wutyek lokio wunguk wulokke o Museveni pud pe oketo wa cinge en onongo tye ka wero ni jami onongo tye ka timme maber jami otum woko ee dyang pa surely. Kong wapenyu, wun wuwaco ni, 'Gin muweko dongo lobo pe i Acoli, can pe tye i Acoli kono gin ango? Ngom gitye ka kwanye i Acoli? Lutela ma a i Gulu distrik botwa i Acwa weng, nrm dong baladu pe kunu? Can pe kunu? Makar pe kunu? Kong miti ni myero in ibed i nrm ka wek gin meno otimme nyo dyangi pa jo wa Acwa dong iculo ba, pa dakta onguti, dyangi miya ka par wa tyen pud peke. Wun mukene dong wawinyo wugamo muru. Watye ki dakta muromo. Wugam lokke. Ento ka wugamo anywang anywang ci wa ityeko two thousand twenty seven nongo pud watye ka gamo lapenye keken ki gwenye. Man aye gin an amiyo botwu. Dong ma peya adiro en aye wun dong wucoyo memorandum komede. Jo mukene i kinwu dong tye ka mwocni meno aa wutimwa kica kono gin ango kono gin ango. Wan wamiyi tam. Wun dong wu submitting document-nu dong. Museveni o receiving-o dong. ma onyodo dok obigam oko dugo ka doko ca miti mukene wudong wek lanya cwali ba ci nge konya cak ki keny.
Erok pa cwali ma calo kaka in wa oko eh dok tye mapol ma myero anyama ma myero agama ki mukene. An macalo Oruka, an atye activist, environmental activist. Amyero adok i lok kom kabedo muruwa kun akok i kom lutela ma giyero ki ayera tutwalle ma gitye i Kampala. lok tye matek guweko wan oko i lweny ma lube lok kom bunga nyo kabedo ma oruu wa pe tim mo latela mo nyo MP mo ma obino gamo lok matir weng guling oko wan watye ka deno cane kenwa kitye ka mede ki mako wa i buc mukene. Wun wungeyo maber ngo mutimo okato ngic. Weng gubedo goyo kong gola keken ni watye kedwu. Ci kit ma dong wucito woko ni, wutamo ni ka wucito wubedo cok nyo wulokke ci gin ma wutiyo enonu ee ber wan wodoko wuwinyo maber. Ento lagamme tye piny kakae. ki bot omera macalo won kom pa Acholi Parliamentary Group macalo Akol, an alwongi mana ni Akol pe honourable mo, ka kit rweny eni nyo ka kit rweny eni ci pe wabedo yot ba, watye ka neno kabedo muruwa gitye ka lanyone kit mo keken lagam mo bene pe iye, watin wadiki. Yen gitye ka medde ki tongone, gitye ka medde ki bal i kabedo ma orumowa, pe watye ki gam mo iye. Ento ocito ka pucing gin mo ma kore, pingo pe gitero jami kore ki kore ki acel acel, one by one? Eeh? Ki ticwa matek ma watiyo wek ool oto executive order ladit lobo omiyo, ool oto okonyo okonyo. Ento wun macalo MPs, wuweko lok gin o ka maleng, pe wutemo atema kulu, wubino lok kom ngom, the same, mukene ocito ni gimito timo verification, why? Pingo? Pingo? Gin ma giwaco tye very clear, eni mara myero awac labongo ilworo. ni ka cal an ki jo mukene ma dong cito cito owinyo dong ocito cito malo ni pe alwor waco ne ni eni mere dong wun ma dong wucito ni en kit angat mo wene acam ngo ni well and good lok me activism oko amedde wan bene wamedde i kom wu me neno ni wun bene pwod odok amyero awac mere ka maleng tye nino apara abongwen pien wun dong wucato kaka woko dong wucato position woko mm gin ma culu yerwu iye pe wutyeko mm wun wucako waci ni gamente dong otyeko jami weng dong wun dong wunone konye dong pe myero wucit atic kacel lok ee lok bwolo lok bwol mm ci pi man amyero agik ka man ni

Ogang mwoko dong en odito ma wegi gitye ka to ma peya gunongo ene gin ma omiyo gubedo ka pucing wutye kwene ee i ya yom ni yoo pe obare oo pe wungeyo ngo mo calo waci ingeyo ajwaka ki acel wai lutino biyero ajwaka ni wa pe twere nyo abininga ki leb wuneno ngo ma otime kunu.

nongo te cwiny dano cwer ci kipwog con odiko ka lok tin wan ayabo dogola pa dano mapat pat dok weng odiko con an kilwonga ni an Otim Alex an atye wod Acoli remo pa wora pe onywene agak Acoli dok acannu pud atye aculi. An amito waco ki lwak ni gin ma tye ka timme botwa i paco kany pe leng macalo lutela. I wang ur mapat pat pat pat wan wabedo ka bedo iye, nicakke wa i lweny pa kony, nicakke wa i lweny pa amin, wa i poyo bote. Aculu obedo wok ki iyo mapat pat pat pat toko weng. Wan obedo ki jo ape cwako gamente ocake wek kare cani paka o wa tin. Eno ka in ineno kit moc lok ma obedo tye ni cako i kare pa obote, obino i kare pa min, obino i kare pa tito lutwa, obino i kare pa obote me aryo, o o kare wa tin i kom yoweri. Nyig lokke pole weko myero owot iyo acel ento amito waco ni tin ladit president ma megwa omoko naka yam con ni i mwaka ma romo alip aryo ki pyera aryo wiye abic nongo i Uganda opposition pe iye man tim macalo project omiyo lutinowa ma komedi gitye ka dongo i politics gucito ka neno jami mukene mapat ki miti pa lwak i ada ka iwinyo lok ma omege na owaco komedi i nyim but woro Acholi watye ki nyig lok adek me acel

miti pa lwak ma ocito puc-ci i miti pa lwak kitere kede ka mo ni i ngete tye nongo wan wakwanyo woko ki i gine wacwalo kwede buc wacwalo kwede gire pien tye ka timo gin pud peke dano mito soft landing pud peke omiyo an amito waco botwu lutuwa wan odeg opposition ma mitte igape ki i kom lwak ento nongo pe tye ka tiyo tic matir wadeg opposition ego-ni. Omiyo an amito waco ni nyig lok ma jo-ni okwano nio weng mono obedo mitigi. Ma iwinyo lawota ladit Honourable Okello Nguto owaco ni obedo miti ma megi, pe obedo miti pa wan Acholi. Wan Acholi watye ki ot ma kimoko iye lok. Ka oneno mot ker kal kwaro obedo pe lok ma komedo kit ma wan watye ka waco botwu-ni. aculi ma oteggi ma gitye i teng gang kwica i wang O ki langat acel acel tye ki ka ma en a iye ma nongo kirwako yero me cito i palamen. Amuru tye, Nwoya tye, Pader tye i aculi kany nyo jo nino weng gitye. Ento pe nongo nino me acel ma kibino kiwaco ni wan wadok cen i nyig lok egini. Wan wabicito ka rwatte ki ladit lobo nyig lok eni-ni, wa onongo ki bot lwaki watye ka terone bot ladit lobo. Ngat mo obino kany me loko lok me consulting wan obedo pe. Pi man wan macalo dul ma wacung ki paco kany wamito waci ni jami eni myero kong ogiki. Recommendation ma joni oceto kede bot gine ni kong omyero giki joni kong omyero obin orwate ki rwot kweri ma tye i te dero kany orwate ki atekere ma tye i te dero kany orwate ki lubol kwir ma gitye ka kany ni wan watye ki nyig lok apar nyo pyeradek nyo apar aboro ni botu kany watimo nining kome ni tye peko pa Acholi eni omyero kong ogiki. Amito lego bene ladit lobo ni gin ma kicwalo bote ma en pud pe okete iye cene obedo miti pa jo mucito botene. Pe obedo miti pa culi man gin amito wacone ka maleng. Me aryo omyero wan oye ni jami ka tye ka timme jami ka tye ka bino pi konyo lwak jami ka tye ka bino inyim lwak in latela pa lwak a woko ki ka ma itye ni kel lokke bot lwak. Bin itit ngo ma tye bot lwak ka ia idwok cen tam pa lwak? Mono kita pen cik me Uganda waco kede? Democracy nyo loc a lwak cimo kumeno. Pe itimo jami imito ni. Aa me adek, omito waco ni aa dong nen lik ba ka ineno cugi aculi madongo ma gin gitino aculi. gicito ka lanya Aculi i nyim wi lobo. Aculi tye ki moc gin i komgi ba, ryeko me adam tye, kwiri tye, ryeko me kwan bene gitye iye. Ento binen malik in the face of the world ka icito ipwonye i Baibul ci kiloko nyingi ni ibed honourable, nying ma awora. Omiyo, kit ma dong niang odok manok-ki, wan wamito wek dwong i nying En-ni woko ki bot jo nienne ma gucito ka rwatte ki ladit lobo-ni. Wamito wek dwong i nying En-ni woko ki botgi, pien gin-ni gucito timo gin ma caro caro mada. Eni pi gin ma Acholi cito timo i dul madongo nyo kabedo madongo. Acholi ka cito ka rwatte, pol kare wun wungeyo maber, ka ecito ka dwar,

Icoko dul lo weng ni wan obicito ka lweny tyen lokke en, tyen lokke en, tyen lokke en. Wa iwoto kuman, wa idok kuman, wadwogo kuman. Man li enene miyo gen dok miyo woro i komwu. Komedi woro dong pe. Dok peko madit dong komedi botwa. Wan macalo acoli, lutelawa ma komedi tye-ni pe gineno dong wan calo wan lubol kwir. Gineno wai ni ka en ekelo alip acel nyo ikwanyo biya cupa acel iwilo ene dong yweka nyo dong iwilo an noko kwanyo cente moni manok eni ni ene pe miti pa acholi, acholi mito kwo ma labinaka, acholi mito ber bedo, acholi mito woro. ci an amito waco ni lutuwa acwali pe tye i Uganda keken acwali tye woko jo ma gitye woko ni in diaspora ni gin ma gutero gi woko kunu tye kiniga kiniga akwany gi kany ocwal gi woko en kiniga ni eni bene wun kome dok tye nywayone i komwa kany ki gang ci amito waco ni pe obedo kero ma megwu me cito ka kwanyo jo ma tye woko cawa ni tyen lok ma omiyo gitye ki woko kuca gitye myero wadug cen bot wa odug cen gang kany ka penyo gi ki langat acel acel tye ki area ma en oa ki iye ki tyen lok omera owaco lok mapol ma ki cito ki tero ki yaro inyim lobo an atamo ni jami eni weng omyero kong ki gik koko wadug cen wunu paco kany wabed wunu piny ci wacak kwanone kacel acel wacak kwanone kacel acel ci dong wakwanyo boko lwedo bene wamiyo ka en latin aa wot ma komi yot cet ki lapii ma megwa man aye gin ma wan ocung iye an apwoyo.